iwacho ni en dweche ang'wen ya en dweche ang'wen ndeyo kaka iwinjo wache no to pesa no to aneno ka ok ane ka dhi chule ok idhi chule nikech ok idhi chule Ya ok ane ka dhi chulo pesa ot kendo Ng'ato ka mdak en tok dwara chulo ot. ne ok ang'eyo ang'eya iwinj in ema ijabedo ga kibiri in ema wang'eyi to awinjo kiwacho maber ni ma e wuon ot. Koro an kaka an nyakwa jabunde pesa ne iwacho ni dweche ang'wen. Eh, en dweche O, ang'wen. baba pesa no ok achul Okelo fitina. Iwe na kelo fitina. Adwa nyisu gi waya madongo ni pesa oto ka chul. Ondiko in capital letters na kwa chul. Awacho ni ya ok chula. Ok chula. No one one. Koti moro. Bana ne koti. Tape ingi. Ok inyal chulo pesa to kaji rwakri maler. Ma ngo mitingo fugoni. Oduma. Oduma.

Ah, pod adagi. Koro chief, Mm. ah, akuna dianeni kama ti nitiere wach moro ochanda, Kamano. ng'ato dak e ode, Mm. tie nang'o wa wabed ka. Babedi, mani pimo ane mbakano. Onding'a rewa. Onding'e lit. Isi chon kamae. Agoyo ripot moro kama tin. Kamano jakom. Owang'o iya kabisa. Mm. Eh, adak e ode ja- jaduong' moro. Mm. To jaduong' na an akiaye ga. Eh. Oja mana oro ke ateke ma biro kawo ne pesa. Kamano. Koro gidhi gibiro ji adi? Ji ariyo. Nikech ang'eyo ni ni duro jok ni. Hmm. Koro karo biro gi wuon ot. Hmm. Gi ke ke ateke no tang'eyo. Hmm. Koro wabisana kodgi ka. Wagore kodgi matin. Ma gikone. Ine matin watin ugoru kode. Eh, wa- watemo yware kod kama kata kata koti narwako. Somo ng'ano mondo gigaga ni pura. Koro chief, Mm. oh, wachwa koro ne litna kabisa. Kamano. Caretaker cha gi wuon od cha Mm. ogoya momaya oduma Mm. Koro dhi. mana muodo. Koro tim ni ya. Eh. Tim mang'eny. Dhi ome mondo ang'e ni kateke gi wuon ot. Ere ng'awo nyiko wadgi. Koro ami barua idhigo ka ami barua idhine iteronigi barua. Mm. Kok gibiro, eh. eh ichak iduogna dwoko. Lakini nitie kuma dhi yudogie gi jagoga jwa kumoro piny kamin anene ka mm. kamin iluongo ni kamin kamin Monica gi jagoga jwa kanyo eh madhi yudo koro kata ok indiko na barua mm. to gin jok madhi nyi mbaka nyieni wach nyieni wach matek kech kuko ni wach jo kata no biro no donjo ni ogoye momayo dume gi kode te Koro nyiri wang'e kwa nyalo timo. Sama jogo osebiro, wapenjo ni gima nono, gima ne gilari kinde ka. Samoro jakosa, ne jakosa ma jaride ka dhi kang'o? Ka dhi ko. Koro sama mano adier nyaka ot nyaka ni wa confirm ni ore kaka jachuo ot. Yugo saru. Eko nyakia lando. Oh, Mike, Mike chief. Mike nugoya maleta ahinya. Nugoya maleta ahinya. Nyamaza. Silently. Chief.

Koro kane gisebiro ne gibishana koda, ne gigoya ma kata koti ni koda naso oduma iye ka mane gidhi ma gimaya nyako oduma no ma gimuodo. Oh. Koro adwa ni kaka na bila report gi. Koro adwa ni mondo wawinjre kae wacha di. Eh, makata wadwa ni mondo wawinjre wacha chiel. Ne. Koro unyalo bedo, unyalo bedo. Bedo e lo. Unyalo bedo. Unyalo bedo. Ok adwa bedo e lo. Koro chief, eh, kapok odhi mabor, an gi penjo matin. Omeni luongi ni ng'a mokwongo? Ni kama. To in? Oh, an iluonga ni Ralowa. Ralowa. Eh. Eh, to bang' tang'eyo. Hmm? Koro wach moro biro na ka. Chief dog no. To kako biro, ok afwenyo. Koro mi aore mondo ringo bi oluongu mondo awinj tiend wachni maler. Mondo ang'e kaka loso mondo kwe obed e kinda kodu. Ka kaachiel kode e kindu ka kinda kodu kaachiel koda e. Weu, weu wuoyo. Mano jaduong' gweng' ema wuoyo. Mera sama aluoro ni bedi gi luor, anyalo teri, anyalo teri iye mara moja. Chief to ngine dogna dogna chief chief dogna ine wewe chief adwani mondo idogna kabisa kama kane gitimo kama kane gitimo kama kaka ne gitimo jaduong wewe ona ne chief mara chief apani mata chief dagi chulo re asego bura gima adwa wacho ka chief jaduong wewe mata adwani mondo awache mbele ukuwi an gi gop jogi bang bang bang dwechadi dwech ang'wen iwinjo ka giolo kaka giolo kendo giolo e koro koro wadwa niya nikech an gi gopgi ot nyocha chulo siling alufu gi mia abich alufu gi mia abich to an gi gop ot ma dwechadi koro nikech ne gisemaya oduma ma gimuodo koro oduma mane gimaya odumba cha otho gi gopgi mar ot cha koro